He said I'd be the captain. Tom Rhys!
Sorry, miss. Saesneg mawr, wrth ti, o baw! Yeah, wrth ti, o baw! Llyfr cyswllt, nawr! Mae pawb arall yn siarad Saesneg a top eich eisiau, bob gair trwy'r dydd. Ond ni'n gair allan o menu, a be dwi'n cael? Nodyn mawr coch. Cystal sy'n y gyd yn symud i ysgol Saesneg. Bydd mam yn ei chanol i pan clywith ei hyn. Duw a helpa fi! Ooh, teacher's pet. Just trio bod fel pawb arall, ydw i. Ffitio mewn gyda'r boys. Drian a Tom, does dim yn waith na chael row, yn enwedig o flaen ffrindiau. Aeth e mor goch a'r magin a'r lechen lan i lyfr cyswllt. Drian a fe, Ond o leia, mae at mam gi fydd yn mynd heno cyn y gêm. Mae na obaith na chaiff ei fam afael ar nodyn drwg. Dim heno, beth bynnag. O, Tom fach, nos Fercher wedi rowndo'r to. Wyt ti ishe disheb? Sho ddyrnod, gwed. Dyrnod yn iawn. Tan bo Miss Parry yn rhoi nodyn drwg yn fy llyfr cyswllt. Sai'n credu bod e'n reit bo fi'n cael cosb am siarad Saesneg. Dim fel tasen i'n rhegi. Mae'n job ond yw i, ond wyt ti'n lwcus. Saesneg oedd y cyfan i fi yn y Girls Gram. Ces i fwy o Ladin a Chymraeg. Gathoch chi fyth y Welsh Not mewn du? Mawredd grwt, beth wyt ti'n meddwl ydw i, deinosor? Dwi ddim cweit yn cofio'r Welsh Not. Ond yn yr ysgol mi ges lessons history, lessons geography, lessons English o hyd ac o hyd, ac ambell i lesson yn Welsh chwarae teg am mai Cymro bach oeddwn i. Hon dwi'n cofio chwyldro'r chwechdegau.

Ar y sorphotes cynta cymdeithas. Wên twm fach o Nina o ddofnyrnau wedd dat mor en ffasiwn ym dwi'n fel hooligan neu rhywbeth fel na iddo fe. Ond oedd e'n falch pan ddath yr arwyddion dwyieithog. Be?
Dych chi blant heddi ddim yn gwybod ei hanner i. Bu brwydro mawr dros arwyddion dwyieithog. Wedd sied yr ardd yn orlawn a seins gyda ni.

yn siarad am mynd i Cardigan i chwarae pêl-droed yn erbyn St Dogs, bydde dy dad-cu yn troi yn ei fedd. Iawn, mam-gu, doedd dad-cu ddim yn siarad Cymraeg. Wel, ddim yn deud i. Taset ti'n deall yr ymdrech rhoddodd dy dad-cu i ddysgu'r iaith, fentet ti ddim dweud y fath beth. Ond roedd e'n gwybod beth oedd yr amod.
Mae hynny'n mynd heb ddweud. Sdim un pishyn fel na'n cael ei magu ffordd hyn. Fe yw gwastaw yn sych pan. Does dim gair o Gymraeg gyda fe. Saes, wrong. O Loegr rhywle, medda dat. Wel, mae'n taflu llyged mawr y cyfeiriad di, Martha. Gallu e daflu gymaint o lyged am ei moyn. Bydd moch yn hedfan cyn bo fi'n gwastraffu fy amser gyda Sais. O, neb fi wen, mae e'n dod draw.
Wyt ti yw, Mwngi? Fe oedd e'n cwrso a chwrso, fel rhyw derrier fach.

Ond weithie, does dim ffordd o gwato shwt ych chi'n deimlo. O, ciwt mwngi.
A chyn pen dim wedd e gyda fi, yn protestio ac yn brwydro ar Gymrag fel mamiaith ar ei dafod. O chi'ch dau, gwmynt o rebels! Fodlon mynd i'r carchar dros y iaith? Mae e jyst yn boring nawr. Athrawon yn stwffio cerddoriaeth Cymraeg ac Asper ac ynni, mae e'n cringe. Ydi wir, sobor o cringe. Dyna'n union beth oedd Gareth Bale a Joe Allen yn dweud fas y cytar, wrth forio canu'r anthem. O'n i ddim yn gwybod bod chi'n gymaint o ffan o bêl-droed, Mwnci. Dwi ddim fel rheol, ond jiw, dwi lico Rambo 'na. Ma' nhw'n arwyr. O, reit.
Well i fi fynd. Gêm gwpan heno. Diolch am y te. Rosen ni ddim wedi swffo gymaint o sponge, we bown y gas stitch. Pob lwc, Twm fach. A Mam Gi, wedwch chi ddim wrth Mam am y nodyn, newch chi? Dim gair. Reit, boys, mae hyn o'n gêm bwysig. Dyn ni byth wedi meiddi nhw y blaen, ac i wedi clywed nhw'n dweud bod ni'n dim gwan, dim araf, dim bach. A maen nhw'n iawn am un peth,